Felly un darn o feddalwedd o fewn J2E sydd yn ddefnyddiol ond yn eitha syml ydy J2 Whiteboard. Felly sy'n ni'n clicio ar J2 Whiteboard, mae o'n agor tudalen sy'n edrych yn tebyg i hon. A'r peth cyntaf dwi'n meddwl i chi ydy um, hwn sy'n lawr fan hyn, ydy y posib, mae posib dod â llinellau i fewn i fy ma'n syth. Felly os ydych chi eisiau'r plant ddod i fyny, sgrifennu ar, ar y llinell, dwi'n ddefnyddio bensel fan hyn, Um, mae posib iddyn nhw ddod i fyny ac wedyn ysgrifennu ar y linell fan hyn. Os ydych chi'n dysgu plant, um, dydwch meithrin y derbyn, mae posib gwneud y llinellau'n fwy, felly ydych chi'n newid y maint yma yna, felly zoomio mewn i'r llinellau mewn ffordd, ond ddim amser plant wedyn yn gallu defnyddio'r llinellau wedyn i ysgrifennu ar y linell fel yma. Rwy'n gwneud job well na fi gweithio. Um, felly, so ni'n cael gwared o hwnna wan a mynd yn ôl i ddangos be arall sy'n bosib. So mae'n posib cael llinellau, neu mae posib cael grid. Ti'n rhoi grid yma na. Eto, fes y plant yn gallu dod i fyny ac ysgrifennu um, o fewn yr boxes wedyn. Wel yma. Ok, felly dyna ni uh, llinellau a grid. Mae heina yn cael ei ddefnyddio'n eitha aml o fewn y dosbarth fyswn i'n tybio. Beth arall sy'n posib defnyddio ydy um, y bwtwm curtains yma hyn. Felly swn ni yn ysgrifennu yma hyn rwan, defnyddio'r bwtwm uh, text yma hyn neu testyn, a wedyn yn teipio y gair car yma hyn, rach, swn ni eisiau gwneud o'n fwy, Dwi'n gwneud o fel hyn. Fel yna. A wedyn dyda'r cytsen i mewn, gwasgu bwtwm cytsen fan hyn. A wedyn, bysa posib gofyn wrth y plant wedyn, dych chi wedi cuddio'r gair car, posib gofyn wrth nhw sut dych chi'n meddwl bod sillafu car. Neu mae'r achos nhw'n deud cy, felly ydych chi'n danos hwnna, ac mynd da iawn. A wedyn pa lythyrau dych chi'n meddwl sy'n dod nesaf. Felly wedyn ydych chi'n dangos chydig bach mwy o'r, or, or, or gair. Felly mae hwnna'n un opsiwn, ddefnyddio llun yn y cefndir. neu um, testun yn y cefndir, neu fysa posib defnyddio llun hefyd a dangos darnau o'r llun a wedyn mae gofyn i'r plant i sgrifio darnau unigol o lun yn y cefndir yma. Dyna i dynnu hwnna i ffwrdd. A rhywbeth arall mae posib gwneud ydy defnyddio y bwtwm um, marciwr fan hyn, neu'r highlighter. Felly, os ydych chi wedi ysgrifennu um, dipyn o eiriau fan hyn, bys y plant yn gallu dod i fyny a wedyn defnyddio'r uwchleo um, a wedyn dod yna a wedyn defnyddio hwnna i uwchleo um, ambell i air sydd chi ddiosod mewn brawddeg o bosib. Felly dyna un peth fedrwn ni ddefnyddio. Um, os ni'n cael gwared o hwn wan ar oedden y bin. Beth arall dyn ni'n gallu gwneud ydy mynd i'r gosod yn fan hyn, a fydwch chi ddod â unrhyw darn o waith da chi wedi greu o blaen i mewn i'r um, J2E whiteboard er mwyn cael gweld ychydig bach mwy ohono fo. Felly, os ni'n dod â um, hwn i mewn wan, fan hyn, lawr ychydig bach mwy. Da hwn i mewn. Mae hwnna'n cael ei uwchlwytho i'r whiteboard. A wedyn, fel o'n i'n dangos o blaen, fysa chi'n gallu um, defnyddio hwn wedyn uh, yn eich gwers. A hyd yn oed fysa'r plant wedyn yn gallu edrych ar y darn o waith a defnyddio yr hwn eto ar marciwr. Ac eto fysa nhw'n gallu uwcholeuo darnau o waith da chi wedi gwneud o'r blaen. Ok, felly dyna ni hwnna. Um, rhywbeth arall fysa ni'n gallu gwneud ydy um, defnyddio hwn fan hyn, sef offer mesur. Os ni'n clicio hwnna, mae posib dewis unrhyw un o'r rhain. Felly, ni'n defnyddio hwn, um, sef yr onglydd, gallu dod o fewn, a wedyn gwneud chydig bach o waith ar defnyddio onglydd. Posib wedyn dod â siapiau mewn, os ydych chi eisiau. wedyn defnyddio'r onglydd um, er mwyn dangos onglau sydd o fewn um, rhyw siap penodol. So ni'n dod ar onglydd o lawr i yma. So ni'n gallu gweld wedyn um, union pa ongl sydd ar driongl. A dyna ni yn bras J2 Whiteboard.